Ompurikirize osebeere kurungi eshaaha zaaba mushanju z'eihangwe naakutangirira ahabwa amakuru omu runyankore Rukiga kandi omuheereza waawe ndi Bob Zigaaga abaho. Obu Uganda erikwegaita ahansi yoona okujaguza ekiro kikuru eky'abarwanirizi b'obugabe bw'abantu ab'omwaka eikumi biraruneena Eihanga erya Denmark rikwatanise n'agandi mahanga agari omu mukago gw'amahanga aga Buraaya beeraganiise kugumizamu nibahikaana na gavumenti ya Uganda okugijutsya omwoga gwayo okuta ekitindisa, okurinda n'okurwanirira obugabe bw'abantu omu ihanga. Ebi byagambirwa omu mukoro gw'okwijuka ekiro kikuru eki kandi ogutebeekanisiibwe ab'ekitongore kya National Coalition of Human Rights Defenders nari shi ekitongore ekirikugaita abarwanirizi b'obugabe bw'abantu omuri Uganda, n'abu barikukora nabo ahari Speke Resort ya Munyonyo omuri Kampala ahansi y'omuntu ogu orikugira ngu okurwanirira obugabe bw'abantu hamwe n'okwombeka nyentsya enungi we omujwekyerwa ahabw'eihanga erya Denmark hanu omuri Uganda Ow'ekitiinisa Sigyn Winding Ahlbjerg kandi obeire ori omugyenyi mukuru aha mukoro ogu ayokize abantu aba okureka ngu bakore ekikubaasika kyona okukora n'obwira okureebeka ngu baarinda abantu abarikuba nibarwanirira obugabe bw'abantu kandi yabaijutsya ku bashemereire okureka ngu bakorere hamwe. Robert Sempala ori omuhwezi wa mukuru w'entebe aha bw'akakiiko akarikwebembera ekitongore ekirikugaita abarwanirizi b'obugabe bw'abantu naashoboorora ngu ni kikuru munonga okureebeka ngu baguma nibakora omwoga gwabo gw'okwijutsya abo abari omu bwebembezi okureebeka ngu bakora ebikorwa ebitari ebitarikurubatirira obugabe obw'abantu. Ekitongore ekirikugaita abaaru y'ababakazi ekya FIDA Uganda kitandikire hururu y'okusharura empiha z'okuhika omu kiikumi magana abiri na makumi abiri okubaasa okubahwera okumaraho emishango runana na makumi ataano ei baine omu ihanga ryona. Nibashoboorora ngu empiha ezi ku baakuzitunga niziija kubahwera okuza omuri za disiturikiti ahari emishango kumaraho omwaka gwona Emishango egyo ebaase kuhwayo. Okushuuruurwa okwo kukozirwe Lilian Byarugaba Adriko ori mukuru w'ekitongore kya FIDA Uganda obu babaire bari omu mukoro gw'okwijuka emyaka makumi ataano eya FIDA ogubaire guriho omu wiikendi egitaire amabega. Nka gumwe omu miringo y'okujaguzamu, aba FIDA nabwe barangiriire oburyo busya obw'okutaho emeeza ahu baraabe nibahurira emishango ey'aha rurengo rw'eka kandi eki barikugira ngu nikija kubahwera okureebeka ngu abantu abutoosha Baaguma nibamanya oku kooti erikutwaza kandi nabwe n'okuhikwa oburingaaniza. Adriko nabwe ashabire gavumenti okwongyera amaani na munonga omu kutaho oburyo obw'okuhinguza biiri erikumanywa nka National Legal Aid Bill okubaasa kuhangutsya aha bantu kuhikwa oburingaaniza na n'okwezirikisa abanya-Uganda abataine ku bari okushanga kandi batarikunyigirwa aha kyara nk'enda. Poliisi omu kyanga ekya Mwechanzigye ekwitse nehiiga bundunuuma abantu abakugambwa kuba bari abashuma b'ente abatakamanyirwe abatsigire enyima motoka y'ekika kya Toyota Super Custom namba UBD magana ashatu makumi ataano na mukaaga kashare B kandi emotoka egyo eshangirwe ebaire epakiire ente z'enyibano omu disiturikiti eya Kakumiro. Okurugiirira aha mugambirizi wa poliisi ab'ekyanga ekya Mwechanzigye Julius Hakiza Allan, emotoka egi, Bagikwatiire ahagati ya Kakindo hamwe na Nakihuna aha ruguuto orwa Hoima bwanyima y'omwe omu bantu abereebeire n'agaabo okumanyisa ku aby'obushoboorozi Hakiza nashoboorora ngu abantu aba ku beemereize batyo baarugamu baahurutuka emotoka bairuka kandi baatsiga enyima ente ina kwonka emwe ebaire yaafiire. Nashoboorora ngu pooriisi egwire n'aha bihandiiko. Omu motoka egi, ebibiina nibyoreka ngu ente ezo nibaziiha omuri Kasangati ya Wakiso beitu ku bagiire kucondooza kurungi, bashanga ngu ente ezi babaire baziibire kuruga omu gombolola ya Butema omu disiturikiti eya Hoima. Ababaire omu motoka egi ekibaasire kubakwata beirukire kwonka ente eshatu zikwatsibwe then eya kana ebaire efiire. Okucondooza kwaitu nikutworeka ahu ente zibaire zirugire mu gombolola ya Butema mu Hoima disiturikiti. Tusha silage twaza kugisindika omu disiturikiti ya Hoima kucondooza ku mizimu tureebe ngu ababaire omu kikorwa eki ky'obushuba bw'ente baakwatirwa
Omugani mukuru omuvugi wa sipesho ayohereziibwe bamuhaire ekiheneso ky'okushashura omutango gw'empiiha kandi ahabw'okushangwa aine kiro makumi ashatu n'emwe ez'emyino y'enjojo omu bubanda biragiro kandi n'emotoka ye kooti yaagimwihaho. Michael Asiimwe, omuvugi wa sipesho kandi omuturagye w'omuri Katuna eya disiturikiti ya Kabale abaire nareebeka omu maisho ga kooti erikujunanizibwa eby'okuhurira emishango emishango ekwatiraine n'eby'oburyo bw'eby'eishwa omuri Makindye, atyo yaikiriza omushango ogwo gw'okushangwa aine ebintu ebi atashemereire kuba aine. Asiimwe abaire naajunaanwa we na Mathias Barugayo hamwe na Enos Katsigazi aha mushango nigwo gumwe kandi abashatu aba bakabanza kureetwa omu kooti omu kwezi okwa mwenda batyo emishango baagiihakana beitu kooti ku yaayangire kubarekura aha kwemerera batyo Baasharamu emishango baagikiriza. Nikigambwa ngu aha biro makumi abiri na bitaano by'okwezi okwa munaana enkumi ibiri makumi abiri n'ena, omuri seeri ya Kaganda A omu disiturikiti ya Mbarara, aba bakashangwa baine emiino mwenda, emiino y'enjojo mwenda kandi erikubaruramu kiro makumi ashatu n'emwe. Aba batyo baikiririize ku baabaire baine emiino egi, batyo baasharamu ngu babasharire omushango kwonka ogutaraaba. ekyereetso kitaraabahende. Atyo omuramuzi Gladys Kamasanyu ashaziremu yaheereza Asiimwe okushashura omutango ogwa obukaikuru bushatu kandi nabwe ku abaire naaheereza Asiimwe ekyereetso eki, Kamasanyu yashomoroire ngu Asiimwe ogu omwe abe okukozesa emotoka ye ey'ekika kya Noah namba UAY magana ashatu, nshanju neibiri kashare ese akasharamu kandi yaguma nagikozesa ebitari byo omu mwanya gw'okutwara abantu yatandika kutwara emyino y'enjojo kandi ekitarikwikirizibwa atyo kooti aragiire ku kooti emwihaho emotoka ye bakagihereza aba Uganda Wildlife Authority. Abazaire omu rurembo orwa Hoima nibahaburwa okureebeka ngu okukyenjana kwabo nk'abazaire kurekye guma nikuteganisa abaana omu kukura kwabo na n'omu kushoma. Ebyo bigambirwe Doreen Charisiima ori mukuru w'eishomero rya African Response Foundation Primary School omuri Isaka Kijungu omuri Hoima East Division. Okurugiirira ahari Doreen, abaana nibaba nibenda obushagiki bwona okuruga omu bazaire bombi kandi nayehanangiriza abazaire oguma nibakwatanisa kandi bakataho na n'obwire ahabw'abaana baabo n'obu baakuba baataanire, baashendeine, nainga shi baine enshonga ezi batarikwikirizanaho.

Sometimes oso kutera omwana gwe ekiniga no Yesu akaka no mutirira ebyo tucubirirwa gati kutokwa Rep Yosefu Muhonya. Omu makuru agari kwenda kweshaniriza nk'ago omu hango omu by'obwegyese Rev Doctor Edida Mary Mujinya nayehanangiriza abazaire okutuura amagara ag'okureberaho ahabw'abaana baabo na munonga omu bwiire obu bari omu kihumuro ekiringwa obu abaire ayebembeire omu Shomonarishi service y'okusiima kandi ebaire eyebyobwegyese ekoreirwe aha kanisa y'abarikwera boona omuri Urban Archdeacon Area Ishaka Division, Rev. Dokita Mujinya nagira ngu abaana nibakira kukora nk'oku barikureeba abazaire baabo nibatwaza kandi nashoborora ngu ku baakuba batabatangiire bakashanga baakora ebikorwa ebitari bibi Baakora ebikorwa ebibi, obundi hakaaraara haarugamu ekintu ekitari kirungi. Ogu nabwe naayezirikisa abazaire okureebeka ngu baashomesa abaana baabo. Kandi atyo yaashaba abantu abashomire okutandika kukozesa emyoga yaabo okwombeka ensi erikwesiimisa. Ogu arikworeka okukwatwaho kwe ahabw'abantu abashomire beitu abarikukora ebintu ebitarikuhaisa Mukama ekitiinisa. We Rev. Laban Batungire Ssabadiikoni ahabwa Ishaka Urban Archdiconary nagira ngu saabiisi egi bagitebekaniise okubaasa okuhamya eminyeeto, okugumizamu nibairukanzya ebirooto byabo ahabwa eki barikwenda kuba n'obu haraabe hariho ebintu ebirikubateganisa. Bacukitsiga na Katonyi Zibiri, Radio West Radio Best, gamba mpora edakiika n'omwenda ezaarenga omuri shaaha mushanu z'eihangwe. Aga n'amakuru agu naakuhira obuseeri bw'emyatano y'eihanga ryaitu erya Uganda.

Barikurabira aha mukutu gwabo ogwa X, ab'ekikoosi eki nibashoboorora ngu bohereize ebikoosi by'abahangu okuza omu kihome eki kandi bakwaitse nibahwerwaho omuntu orikumanya ekihome eki oku kyombekire n'okureebeka ngu abaasa kwihayo abandi bantu. Ekihome kya Saidnaya nikyo kimwe omu bihome ebyaizire nibirekurwa ebyaizire nibiza ebyaije nibicungurwa obu ba rwebandera begaruriize obutegyeki bw'eihanga eri erya Syria. Ab'eby'obushoboorozi omuri Damasiko nibashoboorora ngu baataireho oburyo okugyezaho okurekura embohe zoona kandi abaingi ngu babashangire bari omu bihome ahu babaire bataine na n'omwitsyo gw'okuhitsya ab'okugira ngu babakomeire omu bihome ebitaine bumoori. We. Ofiisi ya Gavana ahabw'ekyanga ekya Damasiko nayo ehandiikire aha mikutu ya mugitabantu erikushaba abantu ababaire bari abasirikare nana abarikukora omu bihome omu hansi ya gavumenti egwire eya Bashir al-Assad okureebeka ngu baaheereza amahe ga ba rwebandira enamba z'ekihama ezaakubaasa kukozesebwa kwigura enyigi z'amashanyarazi okureebeka ngu abantu abo baabaasa kurekurwa. Ompurikiize, nigwo aha ku naaba nkwiniire. Aha dakiika ibiri na emwe ezaarenga omuri shaa mushanju, ninkwendeza Kyamushana okukubeera eihoreere.